Без урамда, димәк, урамда проекты кабат синең белән. Бүген каршыбызга очраган кешеләрнең башын физика белән катырачакбыз. Ун физик билгене бел һәм бездән суперпризны алып кит. Фән Гафиятуллин Фәнзил. Ага, кайда укыйсыз, эшлисез? А, ну, КФУда укыйм, эшлим. Ага, нинди юнәлештә укыйсыз КФУда? Физика.
Класс.
Студент, э, ничәнче курс? Икенче.
Кая күчәчәк?

Укытучы төрек һәм инглиз теле. Бу нәрсә икән? Тагын нәрсә була ала физикада?
Э, объем. Әйе, татарчасы. Күләм. Класс.
Сез кайдан?
Э, Яңа чишмә. Ага, мишәрләр.
Хәзер.
Вольт. Түгелме?
Берәм, әйе, берәмлек ген түгел, безнең менә башка физик билгеләр дә бар бит әле, менә шунысын әйтергә кирәк безгә. Син берәмлекне әйттең,

Менә бу нәрсә икән физикада? Нәрсәне аңлата?
Э, так, скорость. Әйе, татарчасы?
Тизлек. Дөрес.
Һәм тагын бер әйберне аңлата ул. Объем.
Дөрес, татарчасы? Э, так, күләм. Дөрес.
Күләм.
Кеш.
Әйе.
Моны хәтерләмим инде. Ньютон, Ньютон дисәм, нәрсә сезнең башыгызга килә? Фаренгейт, что ли?
Андый берләр Андый берләр бар инде, ләкин бу очракта түгел.
Ошуын килгән вакытта егетеңә нинди белән сугасың? Көч белән?
Әйе.
Намыс нәрсә икән?
Сила. Трес.
Сез трешница булмагансыз ахры. Алдалагансыз безне. Сила.
Дөрес.
Сила. Ә, менә бу кыз гына җавап бирә, әгәр ул бирә алмаса гына сез ярдәм итәрсез. Көй чәе.
Дөрес.
Ишма. Тагын подкаст кирәк.
Бу за- бу- бу бик озакка китәчәк болай булса. Ә, Е-дан менә физик нинди күренешләр бар? Е хәрефенә ба- башланган. Е дип әйтсәң дә була. Энергия что ли? Әйе, дөрес.
Бу тунтта барсаң җиңәбез. Монсы. Может, энергия? Әйе.
Бик яхшы. Менә монсы. А, Е, это же мощность, энергия. Нет, это не энергия. Ну, внутренняя энергия источника. Дөрес.
Энергия.
Энергия. Дөрес.
Татарча да энергия бу ул. Масса.
Авырлык. Әйе.
Масса дисәк тә дөрес. Бу массасы ма? Дөрес.
Масса. Менә бу. Так.
Татарчасы авырлык була.
Вес. Әйе.
Икенче сүз белән. Масса. Әйе. Дөрес. Масса.
Дөрес.
Монысы. Масса.
Дөрес.
Биеклек. Монысы нәрсә икән? Биеклек, что ли? Дөрес. Менә бит.
Шәп. Э, Бишләр идем математиканы, физиканы. Бишле дүртле.
Менә бу. Вес. Нәрсәне аңлата икән?
даже не, не имею Әйдәгез лайса сезнең татарча русчага тәрҗемә иттердәбез. Биеклек була татарчасы, русчасы ничек була икән? Биеклек.
Мас? Нет, не мас, мас. Биеклек.
Высота?
Әйе.
Высота. Ой. Высота. Да, да, высота.
Дөрес. Монасы. Озынлык.
Яки Әйе. Яки искә таба искә таба ничек була әле ул?
Биеклек. Дөрес.
Яки площадь.
Мәйдан. Мәйдан. Татарчасы. Мөнәсәп.
Расстояние. Әйе.
Һәм тагын нәрсә була ала? Безнең Казанда Ирек мәйданы бар.
Ага. Ә, русча сынчык була мәйдан сүзенә. Площадь.
Дөрес.
Площадь.
Дөрес.
Тагын нәрсә Площадь була ала? Физикада. Еще что может быть? Математика. А, ну физика. Э, С. расстояние. э, Расстояние. так.
Да.
Һәм тагын нәрсә була ала? Юла є дырыс кызлар. Кызы?
Әйе, татарчасы. Әйтә алмыйм, белмим. Тизләнеш була татарчасы. Сез татар мәктәбендә укыдыгызмы? Әйе.
А, Са? это ускорение.
Сами. Әйе, татарчасы тизләнеш була. Истә калдырыгыз, запомните. Менә сез кызу-кызу атлап, тиз-тиз атлап килә идегез. Бу безнең әйе. Әйе, татарчасы. Плотный әйберне нәрсә дип әйтәләр татарча? Куе, куелык? Юк, ансы сыйыклыклар турында. Тыгыз, тыгызлык. Татарчасы ничек була икән? Тыгызлык.

Ну, время это. Әйе.
Температура. Әйе. Времяның татарчасын беләсең инде. Время. Ой.
Время. На В начинается.
Вакыт. Может, кто-нибудь...
Да, вакыт. Дөрес. Ага. Һәм... Нәрсә калдан да безнең? Ачсагыз.
Алу. Эш. Әйе.
Бик зур рәхмәт, барысын да белдегез. Фәнзил, э, безнең физик Физика юнәлешендә укый торган студент буларак, котлыйбыз сезне һәм безнең бүләгегезне, бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм
бу ампермы? Бу ампер да була ала, ләкин бу очракта бу ампер түгел, ә физик а, берәмлек түгел, физик Тек, башка әйбер. подкасты булса беләм. Менә син эшлим дип тә әйттең, Мгм. шул а, өлкәләргә кагылышлы.

А, Син эш беләйдеңме?
итү.
Эш вакыты, да, вон там, наверное, даже написано. Все, рәхмәт сиңа бик зур Арсений. Супер приз синеке. Спасибо. Рәхмәт, сау булыгыз.
Һәм иң соңгысы, иң гадие.
Так. Э, Ток? Юк.
Юк. Әйдәгез шушыны белсәгез, супер приз була. Уйлагыз яхшылап. Яхшылап уйлап мәкалне әйтәм. Аның агачы җимешне бик юмарт китерә. Нә-нә-нә, агачы бик юмарт китерер җимеш. Рифма. Эш.
Әйе, ниһаять. Ниһаять, кызлар, рәхмәт сезгә бик зур. Бүлешеп ашарсыз яме шоколадны. Хәерле юллар, пока-пока.